אונז האבן פאראיאגער געווען אין ווי אזוי א מענטש זאל זיך קענען מסדר זיין צו האבן ריכטיגע ישוב הדעת, נישט צו זיין אין א בהלה, נישט צו זיין אין א מצב פון טירוף הנפש ווען ער זעט עפעס ווען ער קומט אין א געוויסע פלאץ, צו עפעס געשען, צו איינער האט אים עפעס געזאגט, ער זאל זיך קענען האלטן און וויסן וויאזוי אנצונעמען יעדע זאך. און מ'האט ארויסגעברענגט אז מ'דארף, יעדע מאל דארף א מענטש וויסן זיך אפטייטשן, וואס ס'גייט פאר מיט אים, וואסערע הרגש ער שפירט יעצט, ער שפירט כעס, ער שפירט צעבראכנקייט, עצבות, פחד, פערענויע, אלעס וואס ס'גייט פאר, וואס מ'וועט באלד זען במשך די שיעורים וויאזוי עס צו היילן, אויב מ'קען, און וויאזוי צו לעבן דערמיט, אבער קודם דארף מען וויסן וואס ס'איז. אונז לאמיר גיין דורך איין טריט ווייטער. ס'דא אמאל וואס א מענטש טוט זאכן פאר געוויסע סיבות, און ער ווייסט אליינס נישט פארוואס ער טוט עס. און לאמיר עס אביסל מסביר זיין. ס'זענען דא אויפגעקומען די גרויסע פסיכאלאגן, זענען אויפגעקומען פאר הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק, אז די מח פון א מענטש האט צוויי חלקים. און בעצם יעדע זאך וואס איך גיי יעצט זאגן שטייט קלאר ארויסגעשריבן רבי ישראל סאלאנטער שרייבט עס נאך מיט פערציג יאר פריער, עס איז ארויסגעקומען אביסל שפעטער, מיט אפאר יאר פריער האט רבי ישראל סאלאנטער געשריבן דערוועגן, אונז וועלן באלד זען אז אין די ראשונים און אין חזל איז שוין מבואר דאס, אבער לאמיר צונעמען וואס די טעאריע וואס מ'איז אויפגעקומען, די מח פון א מענטש איז א מורא'דיגע מורא'דיגע קאמפליצירטע מאשין וואס דער רבונו של עולם האט אוועקגעשטעלט כדי א מענטש זאל קענען לעבן, א מענטש זאל קענען אנגיין. די מח פון א מענטש איז נישט נאר די שכל צו טראכטן, די מח איז א קאמפיוטער וואס פירט די גאנצע מערכת, די גאנצע גוף. דאס הייסט אזוי, לאמיר עס צענעמען, טייערע אידן, בגופניות, ווען א מענטש באקומט אמאל א שניט, באקומט א שניט, וואס טוט ער אז ס'זאל זיך צוריק צוזאמנייען, ס'זאל צוריק צוזאמוואקסן? גארנישט. דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש ווען ער איז געווען א קליין קינד, און דער אייבערשטער האט אים באשאפן מיט די כוחות אין זיין גוף אליינס, אז אלעס קמץ קען זיך פארהיילן פון זיך אליינס. א שניט גייט זיך אליינס צונייען. ער דארף גארנישט טון. ער קען אמאל ארויפלייגן עפעס אז ס'זאל נישט וויי טון, ס'זאל נישט זיין קיין זאלץ אויף די וואונדן, אבער ס'גייט זיך פארהיילן. א ביין פון א מענטש וואס צוברעכט זיך, א ביין וואס האט זיך צובראכן, גייט פון זיך אליינס צוריקוואקסן. פון זיך אליינס גייט זיך עס צאמוואקסן, מען לייגט ארויף א קעסט ס'זאל נישט וויי טון ווען ער בייגט זיך, אבער די ביין גייט צוריק וואקסן, ס'איז דא געוויסע ביינער וואס נעמט שנעלער, ס'דא וואס נעמט לענגער, די שטערקסטע ביין, די שעדרע, וואס די ערגסטע וואס ווערט צובראכן פון א מענטש, נעמט אויך צווישן פֿיר און פֿינף וואכן ביז דאס וואקסט צוריק, ווי אזוי וואקסט עס צוריק פון זיך אליינס? די מח פון די מענטש איז אויסגעשטעלט אז ווען עפעס פאסירט מיט די מענטש העלפט ער פון זיך אליינס, די מענטש דארף גארנישט טון, ער העלפט אז ס'זאל זיך פארהיילן, די מח שיקט כסדר ארויס אין די גוף אלעס וואס ס'דארף, די מח קאנטראלירט די בלוט וואס פארט ארום, די ווייטעמינס וואס פארט ארום, ווען די עסן קומט אריין, א מענטש עסט עפעס, די מח פון די מענטש ווייסט פונקטליך וויאזוי צו צוטיילן דאס גייט דא און דאס גייט דארט, די שמוץ גייט ארויס, די חלקים וואס די הארץ דארף האבן פון די עסן גייט גיין צו די הארץ, די חלקים וואס די בלוט דארף האבן פון די עסן וועט גיין צו די בלוט, די חלקים וואס די נירן דארפן האבן גייט גיין דא, יעדע זאך פונקטליך. מען זאגט, שוין נאכגעזאגט אמאל, רבי אייזיק שעהר האט געזאגט, דער ר' שמעון פון סלאבאדקע, זאגט ער ווען אונז וואלט מען געוואוסט וואס טוט זיך אין די מח פון א מענטש, אין די גוף פון א מענטש, וואס ס'גייט אלס אן, וואס די מח קאנטראלירט עס, זאגט ער, יעדע מאל ווען א מענטש גייט ארויס אין בזכותו, וואלט ער געדארפט נאכדעם דאנקן, אונז דאנקן דעם אייבערשטן, וואלט ער געדארפט אבער שפירן כאילו ער איז דורך יעצט א סורדזשערי, ער איז דורך א אפערעישן, וואס איז באמת א שווערע אפערעישן און ברוך השם ס'גייט דורך. זאגט רבי אייזיק ווען א מענטש גייט דורך אפערעישן שיקט ער א טעלעגראם פאר די משפחה ברוך השם אלעס איז בסדר. בעצם האט מען געדארפט יעדע מאל ווען א מענטש קומט ארויס פון בית כסא שיקן א טעלעגראמע פאר די משפחה ברוך השם אלעס איז בסדר פון דאס אלעס וואס טוט זיך אפ אין די גוף און דאס געשענט פון זיך אליינס. די מח פון די מענטש שיקט די מעסעדזשעס, ער ווייסט וואס די גוף פון די מענטש דארף האבן. די מח פון די מענטש איז די קאמפיוטער וואס באשיצט די מענטש אויך. ווען א מענטש גייט אריין אין קאלט וואסער, גייט אריין א קאלטע מקווה, ס'איז ביטער קאלט, ער הייבט אן ציטערן, וואס ציטערט ער? וואס ציטערט ער? וואס ציטערט ער? גיי אריין קאלט, וואס איז די פראבלעם מיט קאלט? פארוואס ווען ס'קומט צו עפעס א מודיגע קאלטע זאך כאפט א מענטש א ציטער? די מח פון די מענטש זאגט אים, נישט ער זאגט אים, ער פירט אים, ער שיקט אים די מעסעדזש, יעצט איז דא עפעס וואס קען דיך וויי טון, קען זיין אין א מצב פון א סכנה, ממילא הייב אן ציטערן. די מח פון די מענטש, כ'זאג מח, מח מיין איך נישט דער חלק פון די שכל, כ'מיין די חלק וואס איז ווי די קאמפיוטער וואס האמיר געזאגט פאריגע וואך, ס'האט א חלק וואס מ'לייגט אריין א געוויסע פראגרעם, נאכדעם איז דא די

די מח דארף פראטעקטן די מענטש, שיקט ער ארויס א היץ, די מענטש זאל האבן פיבער, די פיבער האט גארנישט, עס האט גארנישט צו טון מיט די אינפעקשאן, עס איז א וועג וויאזוי צו מודיע זיין פאר די מענטש עפעס גייט פאר מיט דיך און די מוזט דיך גיין היילן, די מוזט גיין צו א דאקטער זען וואס עס גייט פאר, דאס איז ווען א מענטש האט פיבער, דאס איז יעדע זאך, א מענטש האט היץ, צו א מענטש האט אנדערע זאכן, דא האט ער עפעס א חלק אין אים וואס איז דא אים צו באשיצן פון אלעם שלעכט. די זעלבע זאך איז אויך דא פאר די נפש פון די מענטש, ס'איז אויך דא א מח און נאכדעם איז דא, זיי לייגן עס אראפ אז אויף צוויי באזונדערע פלעצער, די מח וואס טראכט, די שכל איז טאקע דא ווי די מענטש ווייסט, דארט די מקום ווי מ'לייגט תפילין, און די אנדערע חלק וואס דארט ליגט עס אלע זאכן אוועק געלייגט, דאס איז אין די בעק פון די מח, מען רופט עס אין בעק אוו די ברעין, אין בעק אוו די מיינד, ס'איז א ריכטיגע זאך, און רבותי איך וויל עס נאר צולייגן פאר איך ענדיג עס אראפלייגן וויאזוי זיי זאגן עס, די הייליגע רמבן שרייבט, און מ'האט נישט פארשטאנען די רמבן אזוי קלאר ביז הונדערטע יאר צוריק, די רמבן שרייבט אז די רבונו של עולם האט אונז געהייסן לייגן תפילין על הראש, אונז לייג מיר תפילין לשעבד בזה צו משעבד זיין אונזער מח צום אייבערשטן, זאגט דער רמבן אונז לייג מיר תפילין דא אויפן קאפ במקום המח, און דער אייבערשטער האט געזאגט ס'זאל זיין א קשר דא פון אונטן, זאגט דער רמבן ווייל דא איז דא א חלק פון די מח וואס מען דארף אויך משעבד זיין צום רבונו של עולם, און דאס איז ווי אזוי זיי לייגן עס אראפ, מען רופט עס די מיינד און די סאבקאנשעס מיינד, סאבקאנשעס מיינד מיינט אז ס'ליגט אוועקגעלייגט אלעס, לאמיך עס געבן א משל מען זאל עס פארשטיין נאך קלארער, אונז ווייס מיר היינט ווען א מענטש לייגט עפעס אריין אין א קאמפיוטער, ווען א מענטש שיקט א אימעיל פאר איינעם, א מענטש שיקט א טעקסט מעסעדזש פאר איינעם, אפילו ער מאכט דעליט נאכדעם, ער מעקט עס אויס, ער וויל נישט קיינער זאל עס זען, אבער אונז ווייס מיר, א גוטע קאמפיוטער טעקנישן קען עס טרעפן, אפילו האסט עס דעליטעד. און ווען ס'איז דעליטעד, וואס דער קאמפיוטער טעקנישן קען אויך נישט, איז אבער דא די fbi מיט די cia קענען עס טרעפן. ס'איז נישט דא היינט א מציאות פון עפעס וואס דו דעליטסט, עפעס וואס דו מעקסט אויס פון א קאמפיוטער וואס ס'ווערט אויסגעמעקט. דער גרויסע סענעטער פון אמעריקע האט געוואלט אויסמעקן די אימעילס, ס'איז געווען די איינציגסטע וועג נעמען א האמער און עס צוברעכן, און אזוי האט מען עס קיינמאל נישט קענען טרעפן. אויב די קהלה עקזיסטירט גייט אלעס בלייבן געסעיווט. טייערע אידן, יעדע זאך וואס א מענטש זעהט, וואס א מענטש הערט, וואס א מענטש לערנט, יעדע זאך גייט אריין אין זיין מח און אלעס בלייבט דארט, גארנישט ווערט נישט אויסגעמעקט, נאר וואס דען, א מענטש קען דאך נישט פארנעמען אזוי סאך אינפארמעישן, איז דא אזא זאך אז איך הער עס, און נאכדעם ווערט עס געסטארט, ס'ווערט אוועקגעלייגט אין די סאבקאנטשעס מיינד, דארט ליגט אלעס. לאמיך ענק פרעגן, א מענטש אמאל טרעפט איינעם, ער איז פֿינף און דרײַסיק יאר און ער טרעפט א צווייטע אינגערמאן ער פארט אויפן פליגער, אה שלום עליכם, דו ביסט יענקל, יא, איך בין שרגא אונז האבן געלערנט ישיבה קטנה צוזאמען, די, וויאזוי, שרגא כהן, איך געדענק נישט אזא נאמען, הייבט אן דער מאן, געדענקסט נישט איך בין געזעצן דארט און אונז האבן איינזמאל געלערנט בחברות, און הייבט אן פלוצלינג ער דערמאנט זיך, וואס איז געשען? ער האט פארגעסן וויאזוי האט ער זיך דערמאנט, זיי האבן אים צוגעהויבן, ער פארגעסט און מען דערמאנט זיך. אויב ס'איז מער נישט דא אין זיין מח אזא מענטש, עקזיסטירט נישט מער, וויאזוי איז פלוצלינג צוריק געקומען אזא מענטש? פון וואו האב איך עס אויפגעפיקט? ס'איז קיינמאל נישט פארגעסן געווארן. נאר וואס דען, ס'איז מיר נישט געווען וויכטיג אויף יעדן טאג צו קענען דעם מענטש שרגא כהן, ממילא האט עס מיין מח אוועקגעלייגט אין בעק פון מיין מיינד, אין מיין סאבקאנטשעס מיינד, און ס'ליגט דארט, און ער גייט מיך אמאל געבן די אינפארמעישן, אויב ס'וועט אויספעלן, וועט ער מיך אמאל צוריק ברענגען די אינפארמעישן. רבי ישראל סאלאנטער לייגט עס אראפ, ער זאגט ווען א יונגל הייבט אן לערנען אלף בית, ער ווייסט נאכנישט וואס איז א אלף און א בית, און מ'לערנט אים אויס, דאס איז אלף, דאס איז בית. אנפאנג דארף ער טראכטן, ווען ער זעט די אלף מיט די קמץ, קמץ. א' או, קמץ בית איז בא און ווען ער גייט זעהן א ווארט איבער משארויסיך דארף ער עס טראכטן יעדע אות ע, דאס א מליפן ע ו מש א, זאגט ער ווען ער ווערט צוגעוואוינט צוביסלעך די מענטש דארף שוין נישט טראכטן, אונז קען מיר היינט ארויסנעמען וועלכע ספר אונז וויל מיר ארויסנעמען א נחת צו צו צו וועלכע דניאל מיט שווערע ווערטער אויב עס האט נקודות קיינער פון אונז גייט נישט דארפן טראכטן די נקודות, ס'גייט זיך זאגן, זיי זאגן זייער גרינג, וואס איז געשען, פארוואס דארפסטו נישט טראכטן, פארוואס דארפסטו נישט טראכטן, דו זעסט דא א קמץ מיט א אלף מיט א, ס'איז נישט א ווארט וואס דו ביסט צוגעוואוינט, זאגט רבי ישראל סאלאנטער, דאס געשענט, א מענטש אנפאנג ארבעט זיין חלק מח דא ארבעט פונעם קינד, ער דארף זיך אויסלערנען וויאזוי מען זאגט עס, די מינוט ער האט עס אויפגעכאפט, גייט עס יעצט אריין אין זיין סאב-קאנטשעס מיינד, און ער געט אים די אינפארמעישן ווען ער דארף עס, ער זאגט עס פון זיך אליינס זאגט עס. לאמיר לייגן נאך מער, מען פלעגט זאגן אויף אויף איינע פון די פרעזידענטס פון אמעריקא, פרעזידענט קארטער, פלעגט מען זאגן אז ער איז געווען בעצם א פאוער, א פראסטער מענטש, ער איז נישט געווען צו קלוג, און די ווערטל וואס איז געגאנגען אויף אים איז אז ער קען נישט טון צוויי זאכן אויף אמאל, ער קען נישט קייען גאם און וואקן סטעפס אויף די זעלבע צייט. אה, מורא'דיג, קען נישט טון צוויי זאכן אויף אמאל. רבותי, פארוואס קען מען און צו א? פארוואס קען איך קייען גאם און וואקן סטעפס אויף די זעלבע צייט? עטס ווייסט וואס ס'פאדערט די מח זאל טראכטן בשעת איך וואק סטעפס, איך דארף טראכטן פונקטליך בשעת איך וואק אראפ סטעפס, יעדע סטעפ איז אנדערש, צו ס'איז נײַן אינטשעס, צען אינטשעס, ווי הויעך ס'איז איך זאל נישט אראפפאלן, וויפיל סטעפס כ'האב נאך צו גיין, איך קום אן צו די אונטערשטע סטעפ אז איך בין שוין דא, שטעל פאר א מענטש לייגט נאך ווייטער די נעקסטע פיס, וויאזוי קען איך אין די זעלבע צייט רעדן אויפן טעלעפאן מיט עפעס א טיפע שמועס אדער זיין פארטראכטן עפעס א טיפע סוגיא, כ'האלט איך דא אינמיטן עפעס א ערנסטע זאך וואס איך דארף טראכטן, אמת, ס'פאדערט מחשבה, אבער דער אייבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו האט געמאכט מיט אונז אז ווען א קליין קינד וואקט דארף ער האבן די מחשבה אויפן וואקן, נאכדעם גייטס אריין מיין סאבקאנטשעס מיינד, ער לערנט מיך אויס אליינס, ער שיקט עס אליינס, איך דארף נישט יעצט זיך אפגעבן דערמיט. די ערשטע מאל ווען מ'האט געדרייווט א קאר האט קיינער נישט געקענט רעדן צו מיר דעמאלטס, רעד נישט יעצט ווייל איך דארף יעצט פאוקעסן פונקטליך וויאזוי ווייל א קאר קומט פון די זייט, וואס איז געשען אז אפאר חדשים שפעטער, פארט מען מיט די קאר, מען קען שמועסן, מען קען פארברענגען, מען קען רעדן אויפן טעלעפאן, מען דרייווט, מען פארט, דארפסט נישט יעצט זען וועלכע קאר קומט, יא, ס'זעהט זיך שוין אליינס, ער ווייסט שוין אליינס, ער דארף נישט יעצט טראכטן, ער קען טראכטן פון אנדערע זאכן, כ'וועל געבן נאך איין משל, מען זאל עס פארשטיין נאך קלארער, ווען איך רעד. אדער א מענטש וועט זיך אויפשטעלן יעצט רעדן, איך גיי אים ברענגען א מעשה ביכל וואס ער האט נאך קיינמאל נישט געליינט, און ער דארף ליינען אינעווענדיג די מעשה, בשעת'ן ליינען די מעשה, ער ליינט, און דער איד איז געגאנגען און ער האט געטראפן דער צדיק, קען ער פירן א שמועס מיט איינעם אויך און מסביר זיין נו נו ע ע ע, ער קען נישט, ער דארף זען וואס די מעשה איז ווען ער פארציילט א מעשה, אונז אלע ברוך השם קען מען אונז דאווענען אשרי יושבי ועשיחו, הל' לי נפשי את ה', און אין די זעלבע צייט ווען אונז זאג מיר די ווערטער, קען מען פירן א שמועס מיט א צווייטן, נו נו, מען פירט שמועסן, מען שרייבט טעקסט און מען זאגט די ווערטער, נישט, מען זאגט עס טאקע, אמאל אמאל פארט מען אריין צו אשרי ולציון נאך די אשרי, אבער געווענליך פארט עס וואס איז פשט? פארוואס דארף איך נישט טראכטן וואס קומט נאכדעם? וועלכע ווארט קומט נאכדעם? דער תירוץ איז ווייל איך בין צוגעוואוינט. אויף וואס מיינט איך בין צוגעוואוינט? אבער און ממילא איז וואס? וואס קומט נאכדעם יעצט? איך דארף נישט טראכטן. ס'זאגט זיך פון זיך אליינס. איך האב עפעס אין מיין מח וואס ער געבט מיך די אינפארמעישן. ווען איך האב די ערשטע מאל געדארפט גיין אין א נייע שטאט פון איין פלאץ צום צווייטן, האב איך געדארפט נעמען די מעפ און געדארפט קוקן. ווייל ס'איז א נייע פלאץ, איך קען מיך נישט אויס. ווען איך בין שוין פיר טעג אין דער שטאט, דאן ווייס איך שוין אליינס, ס'וואקט זיך שוין פון זיך אליינס די וועג. מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, די אייבערשטער האט עס געמאכט כדי אונז זאל מיר קענען עוסק זיין מיט אונזער מח, זאל מיר קענען זיצן און דינען דעם אייבערשטן, שטעלטס ענק פאר א גאנצן טאג וואלט מען זיך געדארפט טראכטן וויאזוי מען וואקט סטעפס און וויאזוי מען גייט און וויאזוי מען קומט, ס'וואלט נישט געארבעט. תוספות ברענגט, בשם די ירושלמי, ברענגט תוספות, איינע פון די אמוראים האבן געזאגט, טייסעלי זאגט ער זאגט שכוח פאר זיין קאפ, אז ווען ס'קומט צו מודים ביי שמונה עשרה בוקט ער זיך, בוקט זיך פון זיך אליינס, נאכאמאל שווער צו זאגן פונקטליך וואס וואס עס ליגט זיכער אין דעם גרויסע זאכן אבער פשוט וואס עס שטייט איז די לשון אמר ר' מסנא, תוס' ברענגט צו אין בראשונה דף ט ז עמוד ב', אנו מחזיק טיבה לרישא, איך בין מחזיק טובה פאר מיין קאפ, דקאל הוה מוטה מודים היא כורע מגרמא, עס קומט אן צו מודים ביקט ער זיך פון זיך אליינס, וואס אונז אלע דארף מען מחזיק צו טובה זיין פאר אונזער קאפ, פאר אונזער גוף, מען דאווענט, מען פארט, צוקלאפט, צוביקט זיך, פון זיך אליינס אן טראכטן. דאס איז א מורא'דיגע מתנה וואס איז דא. ממילא ווען א מענטש ווערט אויסגעשטעלט צו א געוויסע זאך, אונז האבן גערעדט פארוואס איינער האט יא פחד איינער נישט, ווען א מענטש ווערט אויסגעשטעלט צו א געוויסע זאך, דאס אלעס גייט אריין אין זיין מח. ווען א מענטש איז א קליין קינד, איז דריי יאר אלט, און ער פארט מיט א קאר, און ער הערט אינמיטן ווי זיין גרויסע שוועסטער זאגט אוי מען גייט פארן אויף א ברידזש כ'האב מורא, אין זיין קאפ, ער איז נאכנישט גענוג קלוג, זיין חלק מח דא ארבעט נאכנישט, ער ווייסט נאכנישט אה ס'איז א ברידזש ס'איז סעיף, אבער ער הערט עס, און זיין סאב-קאנטשעס מיינד איז געווארן געסטארט אז פארן אויף א ברידזש איז א סקערי זאך, פארן אויף א ברידזש איז א זאך וואס מען האט מורא. פון יעצט און ווייטער, יעדע מאל ווען ס'גייט קומען א ברידזש גייט ער מורא האבן. ס'איז נישט געבוירן געווארן מיט א פחד, די פחד איז אריין. נאכאמאל, ס'איז א לאנגע שמועס, ס'גייט זיין א עטליכע שיעורים, געוויסע זאכן ווערט מען געבוירן, געוויסע זאכן גייט אריין, אבער ס'איז דא זאכן וואס איז אריין א פחד אין דעם מענטש, ער ווייסט נישט יעצט, פארוואס האט מורא? פרעג אים וואס דו האסט מורא? וויפיל מענטשן זענען שוין געשטארבן פון אראפפאלן פון די ברידזש? דו קענסט רעדן צו זיין שכל ווילאנג דו ווילסט, קענסט אים מסביר זיין אז צו פארן אויף די ברידזש איז די זעלבע שרעקעדיג ווי פארן סתם אויף א הייוועי וואס פארט אויבן העכער די גאס אויף שטאנגען, ס'קען פונקט אזוי, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, פארוואס? ווייל די שכל האט נישט מורא, זיין מח דא האט נישט מורא, ווילסט ער זאל נישט מורא האבן מוזטו רעדן צו זיין מח, צו זיין סאב-קאנטשעס מיינד, א גאנצע זאך וויאזוי אונז גיימער רעדן צו די סאבקאנטשעס מיינד, אבער מען דארף רעדן צו די סאבקאנטשעס מיינד נישט צו דעם מענטש. רבי צבי סאלאנטער האט אויפגעטון די מוסר וואס מען דארף לערנען, האט ער געזאגט ס'איז נישט סתם קוקן א ספר, מען דארף לערנען מיט התפעלות און מען דארף שרייען, נאר אזוי הערט עס די סאבקאנטשעס מיינד, זאל מיר אנקומען זען וויאזוי מען טוט עס, אבער ס'איז דא עפעס וואס ליגט אין בעק פון די מענטש און ער ווייסט עס אסאך מאל אליינס נישט, אונז האבן גערעדט פאריגע וואך, די מענטש זאל וויסן וואס ער פילט. אסאך מאל ווייסט ער נישט, איז ממילא וואס קומט אויס איז א מענטש ארבעט אויף א געוויסע זאך, ער וויל בעסער ווערן א געוויסע זאך, נישט דאס זיין פראבלעם. לאמיר געבן א משל, א מענטש ווערט אין כעס זייער אסאך מאל, ער ווערט אין כעס, ער נעמט ארויס א מוסר סיי פון ארבעט אויף כעס, נישט זיין פראבלעם איז נישט כעס, ער האט סאך אנדערע פראבלעמען, זיין פראבלעם איז אז ווען א מענטש זאגט אים עפעס פילט ער זיך צוקלאפט, ווייל איינמאל ווען ער איז געווען א קינד האט אים איינער נישט סתם געזאגט, אזוי אריינגעזאגט ווי עס דארף צו זיין, ער האט זיך געפילט דעמאלטס זייער זייער זייער צוקלאפט, פון דעמאלטס האט אים זיין סאב-קאנטשעס מיינד געזאגט אז ווען איינער זאגט דיך עפעס, וואטש, דו ווערסט צוקלאפט און ער ווערט אויפגערעגט, סאו ס'נישט די כעס, אפשר דארף ער ארבעטן אויף זיך אז ס'גארנישט, האט יענער געזאגט, האט ער געזאגט, נישט געזאגט, ס'איז א וועג צו ארבעטן אויף דעם, די אמת איז, ס'איז זייער פשוט אויך, ווען דו גייסט ערגעץ אין איינע פון די סטעיטס און עפעס א גוי שרייט דיך נאך, העי די איד, מאך זיך נישט וויסנדיג, ווער ס'נישט צוקלאפט גארנישט, פארוואס? ווייל דו קענסט אים נישט, ער איז גארנישט, ער איז אנטיסעמיט האט געשריגן, פארוואס אין בית מדרש ווען איינער זאגט דיך עפעס דארט ווערסטו, ווייל ס'איז נישט וואס ער האט דיך געזאגט, ס'איז דו פילסט יעצט ווי א צוקלאפטע מענטש, אונז דארפן וויסן וואס טוט זיך אונטער דעם, די הייליגע חזל זאגן, לא עבדי ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות, די אידן אין די צייטן פון די בית המקדש, פון די מלכים, אין די צייטן פון די. שפעטער פון די שופטים, שופטים, די מלכים האט געדינט עבודה זרה, און איז געווען אזוי אדוק אין עבודה זרה. די גמרא זאגט אביי האט אין חלום געזען מנשה מלך ישראל און ער זאגט אים דו פארשטייסט נישט, זאגט דער מנשה מלך פאר אים, ווען דו וואלסט געווען אין יענע צייטן וואלסטו אויפגעהויבן דיין קלייד און דו וואלסט נאכגעלאפן די עבודה זרה אזוי אדוק וואלסטו געווען אין די עבודה זרה. ייִדן האָבן געדינט עבֿודה זרה, מע האָט גענומען אַ שטיין און געזאָגט אלי אַתּה, מע האָט גענומען אַ האָלץ און געזאָגט אָבי אַתּה. וואָס איז פּשט? זיי האָבן געהאַלטן דאָס איז זייער גאָט. זיי זענען געווען אַזוי אָדוק אין דעם, ביז מע האָט מבֿטל געווען יצרן די עבֿודה זרה. אָבער די הייליגע חזל קומען אונדז זאָגן, נישט פאר דעם האבן זיי געדינט עבודה זרה ווייל זיי האבן געהאלטן אז די שטיין האט זיי באשאפן, זיי האבן געהאט א זייטיגע זאך, זיי האבן געוואלט מען זאל מתיר זיין עריות בפרהסיא, די וועג איז וויאזוי קען מען מתיר זיין עריות, רבונו של עולם לאט איך נישט, איך האב א אנדערע גאט, איך האב א שטיין, די שטיין לאט, זיי האבן דאס נישט געוואוסט. זיי האבן עס נישט געוואוסט. זיי האבן באמת געדינט עבודה זרה. מנשה זאגט, דו וואלסט נאכגעלאפן די עבודה זרה, נישט ווייל דו וואלסט געוואלט ארויס. זיי האבן באמת, און ווען אונז זעצן מיר זיך אראפ דעמאלטס מיט א איד, נאכאמאל, אונז קענען זיי נישט דן זיין, און אונז זעמיר אין אן אנדערע דור מיט אנדערע יצר הרע'ס, אבער ווען מען זעצט זיך אראפ מיט א איד דעמאלטס און מען הייבט אים אן מסביר זיין, רביה טייערער, די שטיין האט איר באשאפן, די שטיין איז דא שוין, פארשטייסט מיין בראשית? די האלץ האט איר באשאפן? די האלץ האב איך נעכטן אראפגעהאקט פון בוים? וואס מיינט די האלץ האט איר באשאפן? איך קען האבן די שענסטע לשון לימודים און איך קען אים מסביר זיין ווי שלמה המלך זאגט שבעו משיבי טעם, די דובנא מגיד זאל קומען מיט אלע משלים און אים מסביר זיין אז די שטיין האט אים נישט באשאפן און ער גייט נישט אויפהערן דינען עבודה זרה, און אונז שטיי מיר, איך טענה אויך דעם, ער טענה'ט אויך צוריק, מען טענה'ט זיך אפאר טעג און ער גייט ווייטער דינען עבודה זרה ווייל ער האט דא עפעס א אנדערע זאך וואס ער אליינס ווייסט נישט. אסאך מאל ווייסט מען, אסאך מאל א מענטש זוכט צו לעבן א הפקר לעבן, ווייסט ער אה לכבוד דעם האב איך יעצט קשיות אויפן אייבערשטן, אבער דער דור דארט, ניין ניין ניין, זיי האבן דאס אפילו נישט געוואוסט, זיי האבן נישט געוואוסט ווי ווייט דאס גייט און וואס דאס איז. לאמיר עס צולייגן נאך מער, שטייט אין ספר שפת החיים, רבי חיים פרידלענדער, פאנאוויטשער משגיח, זאגט ער, א באקאנטער רמב ם, דער רמב ם זאגט אין הלכות גירושין, א מענטש וואס דארף גט'ן זיין פרוי, און ער וויל נישט, אבער ס'איז א מצב ווי מען מוז, על פי הלכה דארף ער איר גט'ן, איז כופין אותו עד שיאמר רצה אני, דער רמב ם זאגט מער, יעדער קען די לשון כופין אותו, דער רמב ם זאגט מכין אותו, מען שלאגט אים, איינמאל און נאכאמאל און מען צווינגט אים ביז ער זאגט רצה אני. און ווען ער זאגט רוצה אני, אה, יעצט גייט ער געבן א גט פאר זיין פרוי. רבותי, אונז טאר מען נישט געבן א גט בעל כרחו, מען קען נישט צווינגען א מענטש צו געבן א גט. זאגט דער הייליגער רמב ם, ס'איז נישט בעל כרחו, ער האט דיך געזאגט רוצה אני, ער האט געזאגט איך בין מסכים. ער האט געזאגט איך בין מסכים. וואס הייסט ער האט דיך נישט מסכים, ער שרייט איך בין נישט מסכים. ער איז מסכים ווייל האסט אים געגעבן פעטש, דאס הייסט מסכים געווען? איז דער ספר חיים מסביר זייער שטארק, לויט וואס זענען די שמועסן מיר יעצט עכט אין א איד'ס מח, אין א איד'ס סאבקאנטשעס מיינד איז אז ער וויל טון די רצון השם, יעדע איד ווערט באשאפן מיט דעם און ער ווערט געבוירן און ווערט אויפגעצויגן דערמיט, און די אמת איז דארט ליגט דער פינטעלע איד ווי אזוי ספרים רופן עס אן, וואס דארט וויל ער עכט טון די רצון השם. נאר וואס דען, יעצט האט ער אין זיין חלק מח דא האט ער אלע מיני חשבונות, כ'וויל נישט געבן די גט, כ'וויל נישט פאלגן חזל, כ'וויל אהער, כ'וויל אהין, דארף מען אים שלאגן, מ'דארף אים שלאגן, אבער ווען מ'שלאגט אים און ער זאגט יא, זאג איך די יא איז א עכטע יא, ווייל אין זיין סאבקאנטשעס מיינד איז עס טאקע א יא. צו סאלאנטער רופט עס נישט אן מיינד מיט סאבקאנטשעס מיינד, ער רופט עס אן כוחות קייהם, שוואכערע כוחות, און כוחות בהירים, לעכטיגע כוחות, און בעק איז שוואכע כוחות. ס'איז עד שאין מרוצין, ער וויל באמת. מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, פארוואס זאל איך נאכגיין א מחשבה? ווייל א מחשבה מיינט אז דאס איז ווער די מענטש איז און דאס איז וואס ער וויל באמת, און די מחשבה רעה, נישט ווייל די אייבערשטער איז א גוטער, אקעי מחשבה טובה יא מחשבה רעה נישט, מחשבה רעה זאג איך איז נישט עכט די מענטש, ס'איז נישט עכט די איד, די איד ווען ער האט א מחשבה רעה איז עס נישט אריינגעבויט אין אים, אריינגעבויט איז נישט דא קיין שלעכטע מחשבה. ס'איז דא א מאמר, פריעו עץ הייסט עס, פון רבי סער סאלאנטער, שרייבט ער אז ער האט מיטגעהאלטן א מורא'דיגע מעשה. די מעשה גייט אז ס'איז געווען א רבי מיט א תלמיד, נישט א רבי אין לערנען, א רבי א שילער די נגרע, ער האט אויסגעלערנט א פאך פאר א תלמיד, אבער אמאל איז נישט געווען אזויווי היינט, מ'גייט קורסעס און יעדער לערנט זיך, א רבי האט געהאט איינעם, ער האט אים אויסגעלערנט צו זיין א שניידער, דער תלמיד האט געוואוינט ביי אים אין שטוב פאר אפאר חדשים זיך אויסצולערנען די פאך. דער תלמיד איז געווען מורא'דיג געלונגען און ער האט אויפגעכאפט די פאך, דער רבי האט זיך געשפירט ווי ער האט דא, ער האט צו וועם צו רעדן, ער האט איינער וואס פארשטייט אים און ער האט איינער וואס ער געבט אים איבער און זיינע אלע פאטענטן גייט האבן א המשך, ס'גייט גיין ווייטער, ער איז געווען מורא'דיג מורא'דיג נאנט מיט אים, איש אשר כלבבו, מ'האט זיך גוט פארשטאנען. דער זעלבער מלמד, דער זעלבער רבי האט געהאט אינדערהיים א זון, וואס האט נישט געהאלטן ביי גארנישט, איז געווען פויל, נישט געשלאפן א גאנצן טאג, געהוליעט א גאנצע נאכט, און דער טאטע האט נישט געקענט אויסהאלטן, ער האט אים געוואלט איבערגעבן די פאכס, נישט געווען צו אים צו רעדן, ער האלט נישט בערביי, ער האלט נישט ביים טון גארנישט, און דער טאטע האט זיך געשלאגן מיט אים, און דער טאטע האט אים פיינט געהאט, און דער טאטע האט אים גערוידעוועט, און דער טאטע האט אים נישט געוואלט קענען, און דער טאטע האט נישט גערעדט צו אים, און דער טאטע איז געווען אזוי אויפגערעגט אויף אים, אבער ער איז געווען דארטן אינדערהיים. זאגט ער אבער ויהי היום, נישט היום, הלילה, ס'איז געווען איינמאל אינמיטן די נאכט ווען דער טאטע, דער רבי, האט זיך געגעבן א וועק אויף אינמיטן טיפסטן שלאף, ס'האט געברענט א פייער אין די הויז און מ'דארף ארויסלויפן, ארויסשפרינגען יענע רגע, און מ'האט נישט דעמאלטס קיין צייט צו טראכטן, דעמאלטס ארבעט נאר די סאב-קאנשעס מיינד, מ'געט א שפרינג ארויס, זאגט ער איז דער טאטע געלאפן די ערשטע כאפן זיין זון, אים ארויס שלעפן, אים ראטעווען, נאכדעם איז ער צוריק געגאנגען זען וואס די תלמיד מאכט. זאגט רבי ישראל סאלאנטער וואס איז פשט, דעם זוהן האט ער דאך נישט ליב געהאט, דער זוהן האט ער געקענט באשטיין יעדן טאג ער זאל אפשטארבן, דער תלמיד איז געווען אזוי נאנט צו אים, אזוי ליב געהאט, פארוואס איז ער קודם געלאפן צום זוהן? זאגט רבי ישראל סאלאנטער ווייל די אהבה וואס איז דא פון א טאטע צו א זוהן, דאס איז אריין געבויט אין א מענטש, דאס איז אין זיין סאבקאנטשעס מיינד ווערט עס א חלק פון אים, ווען ער טראכט מיט זיין מח האט ער פיינט זיין זון, ווען ער טראכט מיט זיין מח איז זיין זון די ערגסטע זאך וואס ס'האט געקענט פאסירן מיט אים, די בעסטע זאך איז זיין תלמיד, אבער ווען זיין מח איז ארבעט נישט, ווען ס'איז דא א פייער, איז נאר דא וואס איז דא אין די סאבקאנטשעס מיינד. רבותי ס'ברענגט ארויס מורא'דיג מורא'דיג אסאך אבער איך וויל עס צולייגן אז די מעשה איז א מעשה שהוי ביי רב שאול סאלאנטער'ס צייטן, אבער ס'איז א מעשה וואס אונז האמיר אין די הייליגע תורה. אין די הייליגע תורה שטייט אז אברהם אבינו האט פארטריבן ישמעאל און ער האט אים געגעבן לחם וחמת מים. זאגט די הייליגע רשי דארט, אבער ער האט אים נישט געגעבן קיין בגדים און ער האט אים נישט געגעבן קיין געלט זאגט רשי לפי שהיו שונאי, די לשון פון רשי, לפי שהיו שונאי ער האט אים פיינט געהאט, פארוואס לפי שיצא לתרבות רעה. אברהם אבינו האט פיינט געהאט ישמעאל, ס'איז נישט ווען רשי זאגט פיינט געהאט מיינט פיינט געהאט, פיינט געהאט זאל ער גיין, ער האט אים ארויסגעווארפן, ווי זי וועט אנקומען איך ווייס נישט, וויפיל מאל דא איז נעבעך א טאטע וואס האט א קינד אראפ פון וועג און די טאטע וויל נישט זען דעם קינד און ליידער ס'איז נאך מער די טאטע דאווענט יעדן טאג אז די קינד זאל שטארבן, ער מאכט אים אזוי סאך צער און אזוי סאך עגמת נפש, און ס'נישט אין היינטיגע צייטן, זיי ברענגן אין ספר אין נר ישראל אז ס'איז געקומען אמאל א פרוי צו די הייליגע ריזשענער, די הייליגע ריזשנער קומען א פרוי אן געוויינט איר קינד איז אראפ פון וועג און איר קינד האלט נישט קיין אידישקייט און זי בעט דער בעט דער רבי זאל העלפן וואס זאל דער רבי טון דער רבי זאל בעטן דעם אייבערשטן ער זאל שטארבן זי וויל ער זאל שטארבן און די ריזשנער האט זיך דעמאלטס געגעבן א רוף אן אוי רבונו של עולם קוק ווי ס'האלט א אידיש קינדער זאלן וועלן א קינד זאל שטארבן ווייל ער פירט זיך נישט ערליך האט ער דעמאלטס געטייטשט א פסוק אין תהלים היה סיפר בקבר חסדיך אין מנוסחו באבדון זאגט דער ריזשינער היה סיפור, איז שוין דען אמאל פארציילט געווארן אזא זאך אז ביי קבר חסדיך אז ס'זאל זיין א חסד אז א מענטש ווערט באגראבן? דאס געשענט נאר ווען אין מנוסחו באבדון ווען מ'פארלירט די אמונה. אבער אברהם האט פיינט געהאט ישמעאל און האט אים ארויסגעשיקט אזוי האט מען שמועס אויב די פרוי געוואלט זאל ער אפשטארבן דארט. אפאר פסוקים שפעטער, די רבונו של עולם קומט צו אברהם און ער זאגט אים קחנו את בנך, שני בנים יש לי, את יחידך, שניהם יחידים, ער איז א יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אשר אהבת, זאגט אברהם אבינו שניהם אהיבים אלי, ביידע האב איך ליב, וואס מיינט ביידע האב איך ליב, רשי זאגט דאך ער איז לפי שעות שונא, ער האט אים פיינט געהאט. ער האט פיינט געהאט ישמעאל אדער ער האט אים ליב געהאט? עס איז נישט געווען סתם א שמועס, די אייבערשטער קומט צו אים און ער זאגט אויך ביידע האב איך ליב, דאס איז א עכטע זאך ווען אברהם אבינו זאגט ביידע האב איך ליב. די תירוץ איז די זעלבע זאך, אברהם אבינו ווען מען מאכט חשבונות האט ער פיינט געהאט ישמעאל, ישמעאל איז יצא לתרבות רעה, אבער ווען עס איז דא א פייער אינמיטן די נאכט כאפט מען דעם זון, ווען דער אייבערשטער קומט און זאגט נעם דיין זון און שעכט אים, עס איז א פייער, נעם דיין זון, זאגט אברהם אבינו ביידע האב איך ליב. ביידע האב איך ליב, ווייל אין זיין סאבקאנטשעס מיינד איז געווען אריינגעבויט א טבעיות'דיגע זאך וואס איז דא צווישן א טאטע און א קינד, און ממילא דאס איז עפעס וואס מען קען עס נישט אויסלעשן, און דאס מיינט אשר אהבת. צולייגן נאך איין נקודה, ס'דא א הייליגער שפת אמת, די שפת אמת זאגט. אליעזר האט א שמועס מיט אברהם, אברהם שיקט אים גיין זוכן א כלה פאר יצחק, גיי נאר דארט צו די משפחה, משפחתי, גיי נאר צו כנען, און אליעזר פרעגט אים, און וואס וועט זיין אויב זיי ווילן נישט קומען, וואס וועט זיין אויב זיי ווילן נישט קומען? זאגט ער ווי ניין, דעמאלטס ביסטו פטור ונקיסו משפיותי זאת. פיין. לעזער קומט אן דארט און ער טרעפט זיך מיט בעסיל און מיט לבן און האט א שמועס מיט זיי, אינמיטן זאגט ער אז כ'האב געפרעגט פון אברהם וואס וועט זיין אויב די מיידל וויל נישט קומען, אולי לא סובב אישה ללכת אחרי. זאגט רש י דארט, ניע דו קענסט די רש י? אילי, אולי לא סובב אישה, איי לייקס איף. לעזער האט געהאט א טאכטער און לעזער האט געוואלט זיך משדך זיין מיט אברהם אבינו, יצחק וחתונה מיט אים, יצחק זאל ווערן זיין איידעם, ממילא האט ער געפרעגט אברהם אבינו, עליי, חתונה מיט מיר, אויב די מיידל וויל נישט קומען, אלע ראשונים כמעט פרעגן, אברהם אבינו רעדט מיט לעזער, לעזער פרעגט אים, אויב די מיידל וויל נישט קומען, דא זאגט רשי גארנישט, ווען לעזער פארציילט עס איבער פאר זיי, פלוצלינג דארט האט זיך רשי דערמאנט צו זאגן אז ער האט עכט געמיינט חתונה צו האבן מיט זיך, רבותי די הייליגע שפת אמת זאגט די זעלבע ווערטער וואס מיר שמועסן יעצט א גאנצן צייט, און ס'איז אזוי וויכטיג פאר א מענטש זיך צו קענען, די שפת אמת זאגט אז אליעזר איז געווען א צדיק, א תלמיד פון אברהם אבינו, דולה משקה מתורת רבו, אויב די כוונה פון אברהם אבינו איז געווען אז מ'זאל חתונה האבן מיט בנות כנען ממשפחתי, האט אליעזר אפילו נישט געהאט קיין הוה אמינא צו טון אנדערש. ער האט אפילו נישט געפרעגט חתונה מיט מיך, וואס הייסט? אברהם אבינו האט געזאגט ניין. אזא צדיק איז ער געווען. ווען ער האט געפרעגט פון אברהם וואס וועט זיין אויב די מיידל וויל נישט קומען, האט ער אפילו נישט געוואוסט פארוואס ער פרעגט עס. שפעטער ווען ער שטייט דארט מיט בשיעל מיט לבן אים הייבט אן רעדן און זיי הייבן אן קווענקלען זאל די מיידל נישט גיין יא גיין זאגט ער ווייסט איך האב געפרעגט אברהם אבינו אילי לא סובה ווייסט וואס ער כאפט זיך יעצט ווייסט וואס איך האב געמיינט דעמאלטס ער האט אליין נישט געוויסט ווייסט וואס איך האב געמיינט איך האב געמיינט צו פרעגן אין בעק אוו מיי מיינד איז געווען עפעס וואס האט מיך געשטופט צו פרעגן א קשיא פרעג אים וואס וועט זיין אויב די מיידל וויל נישט ווען דו פרעגסט דעם צולעזער געסטו אים א שטעל אפ, און אויב נישט וואס האסטו דערפון? גארנישט, גארנישט, איך וויל נאר וויסן. אבער זיין סאבקאנטשעס מיינד האט יא געוואוסט, ער האט געוואוסט, פרעג, דו קענסט עפעס פארדינען? ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס צו פארשטיין, נאכאמאל, לעזער האט עפעס געפרעגט און ער האט אליינס נישט געוואוסט וואס ער פרעגט, ווען איך פרעג אים דעמאלטס, לעזער טייערער פארוואס פרעגסטו? האסט עפעס א אדזשענדע דא? ניין זיכער נישט, חס ושלום, איך וויל נאר וויסן. אבער הייליגער רש י זאגט אונז אז לעזער האט יא געהאט א אדזשענדע וואס ער אליינס האט נישט געוואוסט, זיין סאבקאנטשעס מיינד האט אים געפירט. איך ווייס אויב מען גייט יעצט ארויס דא צומישט סאו איך טוה זאכן איך ווייס אליין נישט וואס איך טוה, לאמיר גיין נאך אביסל, די הייליגע תורה הקדושה זאגט אונז לא תיקח שוחד, קיין שוחד די עבר עיני חכמים. רבותי די ווייסט וואס שטייט דא? שטייט אז די הייליגע נודע ביהודה טאר נישט נעמען א דאלער פון א מענטש ווייל די נודע ביהודה גייט פסק'ען נישט ריכטיג, די נודע ביהודה וואס כל חלולא דעלמא, פאר קיין שום געלט אין דער וועלט גייט ער נישט עובר זיין אויף א פסוק אין דער תורה, זאגט די הייליגע תורה, אבער כ'האב מורא אויב דו נעמסט געלט גייסטו יא עובר זיין, אזוי ביליג האלט מען אונז אין אויף די ביהודה? אויב ער גייט נעמען געלט דעמאלטס, די גמרא אין כסובות קיף ה ברענגט די גמרא דארט פיר פינף מעשות קיף ה עמוד ב' פון א מרואן וואס ער האט געדארפט אריבער גיין א קליינע בריק און איינער איז געשטאנען דארט און האט אים געגעבן די האנט, כאפ דיך אן אויף מיר אריבער צו גיין, מענטש וויל אמאל ארויף גיין צו עולה זיין לתורה, כאפ מיך אן דערמיט. און ער געט מיר פרעג אהן, נאכדעם וואס ער האט אים געהאלפן אריבער גיין, ווער ביסטו, וואס זוכסטו, זאגט ער, איך בין געקומען דא, כ'האב א דין תורה, איך בין פסול, איך קען שוין נישט פסק'נען פאר דיך, ווייל דו האסט מיר געגעבן די האנט, א צווייטער האט געהאט עפעס א פליג, עפעס א פייגל וואס איז געפלויגן העכער אים, עס האט אים געשטערט, און עס איז געקומען א מענטש און האט עס אוועקגעטריבן, פסלני לכי לדינא, וואס האבן די הייליגע אמוראים געהאלטן? זיי האבן טאקע געהאלטן אז זיי זענען אזוי בייעסד, זיי זענען אזוי משוחד, אז ווייל יענער האט מיר געגעבן די האנט, גיי איך יעצט פסק'נען פאלש? פאר הונדערט טויזנט דאלער וואלט ער נישט גע'פסק'נט פאלש. דער תירוץ, רבותי, ס'שטייט אין רמבן אז שוחד איז א חק. וואס מיינט ס'איז א חק? ס'איז א מציאות אז שוחד די עבר. וואס הייסט? דער מענטש, איך רעד פון מענטשן, נישט אונז, מ'רעדט פון שונאי בצע, מענטשן וואס האבן אויפגעגעבן געלטער, אפילו ווען ס'איז געווען א ספק, וואס מיינטס א חק ס? זיכער ער גייט פסק'ען נישט ריכטיג. די תירוץ איז אז די מענטש, די אמורא און די תנא און די נודע ביהודה אין זיין קאפ יעצט אוודאי גייט ער נאר פסק'ענען ריכטיג און ער גייט נאר טוהן וואס די תורה זאגט און ער גייט זיך נישט בייגן פאר קיינעם אבער זיין סוב קאנטשעס מיינד זאגט אים עפעס וואס ער ווייסט אליינס נישט. דו מוזט זען אז ער זאל ארויסגיין צופרידן, ער ווייסט אליינס נישט וואס, חס ושלום איך זאג עפעס נישט ריכטיג, איך זאג עפעס קעגן די תורה, לעיזער גייט עפעס מפקפק זיין וואס אברהם אבינו זאגט, ניין! אבער עפעס זאגט אים אז זאלסט פסק'ענען אזוי, און פאר דעם דארף מען אונז זייער זייער זייער אכטונג געבן, נעם נישט קיין שוחד אפילו דו האלטסט אז דו גייסט פסק'ענען ריכטיג, ס'איז נישט מעגליך זאלסט, דו האסט א סאבקאנטשעס מיינד, ס'וועט אונז האבן נאר ערגער געמאכט, אז אונז האבן זאכן וואס אונז ווייסן נישט וואס מען טוט, ווי נעמען דארף מען צוקומען אם ירצה השם אין די קומענדיגע שיעורים ווי אזוי קודם צו וויסן, לעזער האט זיך נישט געוואוסט וואס טוט זיך דארט, דער מענטש וואס איז געווען שוחט ווייסט נישט ווי אזוי צו וויסן, אבער דאס איז נישט נאר ביי שוחט, ס'איז נישט נאר ביי מצוות, דאס איז ביי יעדע זאך וואס א מענטש האט, מענטשן גייען דורך זאכן אין לעבן און זיי ווייסן נישט וואס, לאמיך געבן א משל, א קליינע משל, א איד קומט שפעט צום דאווענען, יעדע שבת קומט ער שפעט צום דאווענען אינדערפרי, אריבערגעגאנגען צו אים איז זיין רב, און דער רב געכאפט א שמועס מיט אים, זאג מיר פארוואס, ווייס נישט, קען זיך נישט צוזאמנעמען, דו שלאפט? ניין, איך בין גראדע אויף, אין צוגעווענט א גאנצע וואך שטיי איך אויף, איך בין אויף, איך דריי מיך, איך גיי, איך קום, ווייס נישט, קען מיך עפעס נישט, טרינקט א קאווע, נאך א קאווע, די קינדער, ער ווייסט, ער קען נישט. און דער רב הייבט אן רעדן מיט אים. ס'דארף ענין פון זריזות, ס'דארף ענין פון זיין פון די עשרה ראשונים, און דער רבונו של עולם איז אזוי גוט צו דיר, דארפסט זיין גוט צו אים, און אז דו וועסט נישט דאווענען, דו מוזט הקדוש ברוך הוא מיט אהבה לתפילתו, און וועסט נישט דאווענען דער אייבערשטער נישט אויף, מען קען רעדן צו דעם מענטש וואכן לאנג וועגן זריזות, אדער וועגן די כח התפילה, דער מענטש האט אליינס נישט געוואוסט פארוואס ער קומט שפעט. נאך אפאר שמועסן, און ריכטיגע שמועסן, ווען מען האט געשמועסט נישט צו אים, מען האט געשמועסט צו זיין סאב קאנטשעס מיינד, און זעמיר זעהן יעצט שוין ווען מען טוט עס, ס'איז דא וועגן וויאזוי מען היפנאטייזט א מענטש וואס ס'ארבעט, מען רעדט צו זיין מח, אויב מען קען געהעריג רעדן צו זיין מח, האט זיך ארויסגעשטעלט זייער אינטערעסאנטע זאך, דער יונגערמאן איז געווען אמאל א בחור'ל, יונגע בחור און ער איז אנגעקומען פרי אין בעסמעדרעש שבת אינדערפרי, ס'איז א בעסמעדרעש לעבן זיין הויז, און ס'איז געווען פרייטאגס נאכט זאגט ער ס'איז א שלום זכר און ס'איז נישט געווען אויפגעקלינט, און דער רב איז געשטאנען דארט צופרי און געקלינט די טישן, און דער רב רופט אים בחור'ל קום לאמיר אביסל רוקן די טישן דא, העלף מיך מסדר זיין די בעסמעדרעש, און ער האט נישט געהאלטן דערביי, איך בין נישט איינער שטערט אבער ער קען נישט זאגן ניין פאר די רב, און ער האט עס געטון אזוי געצווינגענערהייט, און פון דעמאלטס איז אים אריין אין זיין סאב קאנטשעס מיינד אין זיין מח איז אריין אז קומען אינדערפרי פרי אין בית מדרש איז א דעינדזשער, ער האט שוין לאנג פארגעסן פון די מעשה, לאנג פארגעסן פון די מעשה, אבער זיין מח זאגט אים ס'איז א דעינדזשער צו קומען פרי, נישט די ווארט דעינדזשער, אבער זיין מח פראטעקט אים, דו קענסט נישט גיין פרי אין בית מדרש, אונז דארף מיר יעצט נישט ארבעטן אויף זריזות, מיר דארפן מסביר זיין אז וואס ווילסטו, מען דארף רעדן צו זיין מח, ס'איז טאקע געווען דעינדזשערעס דעמאלטס, אבער דאס וויסן נישט יעדער. רוב הייסט שלעפן טישן, און אויב מען שלעפט יא טישן אמאל איז אויך נישט געפערליך, אבער ס'איז א אנדערע שמועס אינגאנצן. דאס איז אבער וואס ס'גייט דורך אין א מענטש'ס מח. סאו א מענטש קען זיך ארומדרייען מיט פראבלעמען, א מענטש קען זיך ארומדרייען מיט אנגעצויגנקייט, און ווען דו רעדסט צו אים ער ווייסט נישט פארוואס ער איז אנגעצויגן, ער נישט אנ. א קינד קומט אהיים, איך קען נישט מעט, מעט איז נישט פאר מיר, דעי סאבדזשעקט איז נישט פאר מיר, די מיידל קומט אהיים, איך קען עס נישט, עס איז נישט פאר מיר, און אפשר דאך און אפשר נישט. דער קינד קען נישט מען הערט אוודאי נישט ער לערנט זיך עס יעצט אויס ווילסטו אפמאכן אז עס איז נישט פאר מיר ווייל דער קינד האט נישט קיין פראבלעם מיט מעט דער קינד האט א פראבלעם אז אויב איך גיי נעמען די טעסט און עס איז זייער קאמפליצירט און אפשר גיי איך נישט קענען און אויב איך וועל נישט קענען וועל איך באקומען א שוואכע מארק און אויב איך וועל באקומען א שוואכע מארק גיי איך זיין פארשעמט און מיינע עלטערן וועלן נישט זיין צופרידן ממילא האב איך מורא איך זיך אנשטרענגען מעט איז נישט פאר מיר. הייבסטו מיין זייט ווייס ווי גוט ס'איז אדער מ'דארף עס קענען צו פירן ביזנעס ווייטער? נישט דא צו וועם צו רעדן, ס'איז א אנדערע שמועס אינגאנצן. פרוביר לערן מיט אים מעט אן קיין טעסטס, פלוצלינג גייט עס פארן. פלוצלינג גייט נישט זיין קיין פראבלעם, ווייל ס'איז געווען א אנדערע פראבלעם, ס'איז געווען א אנדערע אישו אינגאנצן. און דאס וואס מ'שמועסט איז אפילו משה רבינו, משה רבינו, ווען די בנות צלפחד זענען געקומען צו אים, און געזאגט פאר משה רבינו אז אונז האבן מיר א פראבלעם, אבינו מייז במדבר, און זיי האבן געגעבן א לייק צו די ווערטער והי' לא היה בשכל עדה אן עדים על ה', אונזער טאטע נישט געווען, ס'איז געווען א גרויסע מחלוקת, א גרויסע פאליטיק אין מדבר, משה מיט קרח, און זיי קומען צו משה רבינו פרעגן סתם א קשיא וועגן נחלה, מ'גייט אריין אין אוצרות, און אזוי אגב האבן זיי געגעבן א ווארף אריין, אונזער טאטע איז געשטארבן און ער איז נישט געווען. פון די זינגען קעגן דיר, ער איז נישט געווען פון די. משה רבינו גלייך געזאגט, ויקרב משה את משפטו לפני השם, איך קען שוין נישט דא, איי משה רבינו האט געמיינט ער גייט זאגן א ראנג הלכה ווייל זיי זענען אויף זיין זייט, ניין, אבער אויב מען הערט אזאלכע ווערטער אז ער איז אויף מיין זייט, קען מען שוין נישט זיין ריכטיג. סאו יעצט לאמיר זיך אביסל צוזאמנעמען. א מענטש איז צוגעוואוינט צו טון זאכן מיט זיין שכל, אונז דארף מיר ארבעטן אויף אונזערע הרגשים אויך זייער שטארק, צו קענען אונזערע הרגשים, וויסן פון וואו ס'קומט און וויסן עס אפצוטייטשן, און וויסן וויאזוי צו טוישן אונזערע הרגשים. אין די תורה הקדושה איז דא אסאך מצוות וואס זענען מצוות מעשיות, און אסאך וואס מ'דארף טון מיט די מח, אבער ס'איז אויך דא אסאך מצוות וואס מ'דארף טון מיט די הרגשים, וואס דאס זאגט אונז אז א מענטש קען טוישן זיינע הרגשים, דאס מיינט א מענטש וואס איז פערענויד ווען ער זעט צוויי מענטשן רעדן איז ער זיכער מ'רעדט פון אים, א מענטש האט מורא צו פארן אויף א עלעוועיטער, א מענטש וואס ווערט צעקלאפט ווען איינער זאגט עפעס, א מענטש וואס פילט זיך עפעס איינזאם און אליינס און עלנד און ער איז נישט אקסעפטעד ביי מענטשן, ער איז נישט קאנעקטעד צו קיינעם, א מענטש קען טוישן, ס'איז זייער שווער אבער מען קען, והא ראיה די תורה הקדושה זאגט אונז ואהבת את ה' אלוקיך, אלע פרעגן דארט די קשיא, מ'וועט צוקומען צו די תירוצים, וואס הייסט איך זאל ליב האבן, כ'האב נישט ליב, וואס מיינט איך זאל ליב האבן, זאג מיר כ'זאל ליב האבן, זאג מיר כ'האב ליב עפעס, ליב האבן איז א הרגש, דאס מיינט אז איך קען, דארף זען וויאזוי צו ארבעטן, אבער עס איז דא א וועג צו ארבעטן צו קענען טוישן מיינע הרגשים פון פיינט האבן מיין חבר, זאגט די תורה לא ששנא את אחיך, די תורה הקדושה זאגט מיר זאלסט גארנישט טון יעצט מצות מעשיות מיט דיין הענט, זאלסט גארנישט טון מיט דיין מח, זעץ דיך אראפ און ארבעט אויף לא ששנא את אחיך, ארבעט אויף דעם וואס דיין חבר האט דיך זייער זייער וויי געטון, און דו ארבעט יעצט וואס וויאזוי זאל איך ארבעטן, וואס זאל איך ארבעטן, אים קויפן מתנות ניין, איך דארף ארבעטן אין מיין הארץ, נישט אויבן אויף נישט קען מען מאכן שלום פייוו פארטי פייוו מען האט זיך געטראפן מען האט זיך געגעבן די הענט און נאך בלייבט מען צוקריגט איך דארף ארבעטן אויף מיך און מיין הארץ אז לא ששנא את אחיך זייער גשם ואהבת לרעך כמוך לא שחמוד איך זאל נישט גליסטן איך זאל נישט גליסטן טייערע אידן איך גליסט יא איך גליסט איך גליסט איך בין מקנא איך זאל נישט מקנא זיין איך גיי ארויס אין גאסן איינער האט א שיינע הויז און איינער האט א נישט גשמיות, איינער האט א הערליכע שטוב מיט אלע קינדער זענען געלונגען און אלע זענען טויגליך און אלע זענען אהערגעשטעלט און געטון אלע שידוכים און אלע האבן קינדער, סאך מאוד. די תורה זאגט ארבעט אין דיין הארץ, דאס זאגט אונז, און דאס זאל זיין די סיום פון יעצט און די הקדמה צום קומענדיגע שיעור, אז אונז קעמער ארבעטן אויף אונזער הרגשים, אויב נישט וואלט די תורה אונז נישט געזאגט אונז זאל מיר דאס טון. די. און דער משנה ברורה אנפאנג אין סימן א' ברענגט אראפ אין ביאור הלכה א באקאנטע ביאור הלכה, און חיי אדם איז מאריך אין דעם, אז ס'איז דא, ער ברענגט פון די ספר החינוך, ס'איז דא שש מצוות תמידיות וואס א מענטש קען מקיים זיין יעדן טאג, א גאנצן טאג, א מענטש קען גיין אויפן גאס, א מענטש פארט אויף א פליגער, ווי ער וואס ער איז, בכל עת ובכל שעה, קען ער מקיים זיין זעקס מצוות תמידיות. כ'מיין ס'איז די אלע זעקס מצוות תמידיות זענען אלע מצוות וואס האבן צוטון מיט די הרגשים פון א מענטש. די מצוות וואס מ'זאגט אונז אונז קען מקיים זיין אלעמאל, אלעס האט צוטון מיט הרגשים. להאמין, צו גלייבן אז ס'איז נאר דא איין באשעפער. נאר מ'גייט, שלא נאמין בשום אלהים זולתו, און אונז זאל מיר להיות יראת השם איז ברוך הפנים, האבן מורא האבן פונעם אייבערשטן, יראת השם, ירא שמים זאכן וואס האט מיט די הארץ, שלא נוסר אחר מחשבת הלב, נישט נאכצוגיין נאך די הארץ נאך די אויגן, דאס הייסט נישט נאכגיין, נישט מען זאל נישט קוקן, ס'זאל נישט שלעפן דעם מענטש צו די זאכן, דאס אלעס טייערע אידן האט מיט הרגשים פון א מענטש, סאו וואס אונז זעמער איז. אז אונז קען מיר ארבעטן אויף אונזער גשם, אונז דארף מיר ארבעטן אויף אונזער גשם, און אונז זעהן מיר אז ס'איז דא אסאך מאל וואס אונז ווייסן מיר נישט וואסערע אונזערע גשם זענען, דער טאטע וואס האט ליב געהאט זיין תלמיד און נישט זיין קינד האט ארויסגעכאפט אבער זיין קינד פון די פייער און אזוי האט אברהם אבינו געזאגט, איך וויל נאך געבן נאך איין משל, אונז אלע ווייס מיר, דוד המלך אנטלויפט פון שאול, שאול לויפט אים נאך, שאול וויל אים הרג'נען, פארוואס? ווייל ער איז א מורד במלכות, ווייל ער וויל הרג'נען שאול המלך, שאול המלך שרייט אז דוד איז א מורד במלכות, דוד וויל אים הרג'נען, ממילא דארף מען אים הרג'נען פארן הבא להרגך השכם להרגו, ער לויפט אים נאך, ער לויפט אים נאך, גאנצע סאלדאטן, גאנץ מיליטער פון שאול המלך לויפט נאך די איין קליינע דוד המלך, דוד המלך שיקט שליחים, דוד המלך זאגט פאר שאול איך וויל דיר נישט הרג'ענען, ניין דו ווילסט יא, ס'ווערט פארציילט שאול המלך איז געשלאפן אמאל אין א הייל, דוד המלך איז אריינגעקומען דארט, און דוד המלך האט גענומען די עק פון שאול המלך'ס קלייד און ער האט עס אפגעשניטן. און ער האט גענומען דארט די טעפל מיט וואסער וואס איז געווען אנגערייט, און ער גייט אראפ נאך דעם אונטן פון די בארג, ווען שאול המלך וועקט זיך אויף, דוד שטייט אונטן, שאול שטייט אויבן, ווען שאול זאל נאנט, ער וועט אים הרג'נען, שרייט ער אים, שאול מלך ישראל, זאגט ער, איך וויל דיך הרג'נען זאגסטו? קוק ווי נאנט איך בין געשטאנען צו דיר, איך האב אפגעשניטן די עק פון דיין קלייד, איך האב געקענט אפשניידן דיין קאפ אויך, איך האב עס נישט געטון, דו ביסט אזוי חשוב ביי מיר, דו ביסט א שליח פונעם אייבערשטן, דו ביסט דער משיח השם, געזאלבט געווארן דורכ'ן אייבערשטן, אוודאי גיי איך עס נישט טון, און שאול המלך ווערט אינגאנצן, אה, טאקע, קוק, ער האט איבערגענומען און ער זאגט אים, קינד מיינס, גיי דעם מער נישט נאכלויפן און דו ביסט זיכער און דו ביסט סעיף און דארפסט נישט מורא האבן. צוויי וואכן שפעטער, שאול לויפט ווייטער נאך ער וויל אים הרג'נען. וואס איז פשט? ווייל ער איז א מורד במלכות? האסט דאך אים שוין געזאגט, האסט דאך שוין אויפגעוויזן ער איז נישט קיין מורד במלכות. אבער וואס אין פסוק שטייט, אז שאול המלך האט געהאט דא זיין סוב-קאנטשעס מיינד, ער געהאט עפעס א צווייטע זאך, נישט מויד במלכות, ער גייט צונעמען די מלוכה פון מיר נישט ווייל ער גייט מיך קומען הרג'נען, ווייל די אייבישטער האט אים געזאלבט און איך ווייס נישט ווען ס'וועט זיין און מיינע קינדער גייען עס שיבען אים און ער גייט זיין, ממילא קענסט אים אויפווייזן וויפיל מאל דו ווילסט אז ער נישט קיין מורד במלכות, ס'גייט נישט העלפן, ווייל ער האט דא א צווייטע זאך וואס שטופט אים. דאס דארף מען עס אפטייטשן. קומט דער הייליגער רשי וכורך שפיקחו אין מהר א לישט איז ער. כורך קומט, ער זאגט ניין, לא השם שלחני, די אייבערשטער האט נישט געשיקט משה רבינו. אונז גיימער זיצן, זאגט רשי, און מסביר זיין פאר כורך, דו ווייסט וואס דו זאגסט? רעדט זיך נישט צום זאך. דער משה רבינו האט געמאכט אלע אותות ומופתים, אלע מכות האט ער געברענגט. דער משה רבינו האט געשפאלטן די ים, און ער האט אונז אראפגעברענגט די מן מיט די סלב מיט די, אלעס האט ער געטון. די אייבערשטער האט אים נישט געשיקט? וואס? זאגט רשי וכורך שפיקחו אין מהרו לשתי זה, דא איז ער געווען א פיקח, און דא מאכטס נישט קיין סענס. זאגט רשי אמת, ס'מאכט טאקע נישט קיין סענס, אבער זאלסט וויסן אז אין בעק איז דא א צווייטע זאך נסקנה בנשיאותו פון אליצפן בן עזיאל, צווייטע זאך אינגאנצן, דו גייסט קומען צו כורך און אים זאגן זאלסט וויסן וואס מיינט א שליח פונעם אייבערשטן זאלסט וויסן אז שכינה מדברת תוך גרונם, אלעס פיין און וואויל, ווילאנג דער קנאה און נישט קעיר גענומען, גייט גארנישט ארבעטן. סאו רבותי, וואס רשי זאגט אונז איז, אז יעדע מאל ווען א מענטש טוט עפעס, דארף מען אונז האבן א פירוש רשי, וואס זאל אונז מסביר זיין די סיבה פארוואס מען טוט עס. דא איז געווען עסקני היו, וישנא עשו, די ברידערס האבן אים פיינט געהאט, די ברידערס האבן פיינט, ולא יכלו ידברו לשלום, זיי האבן נישט ווייל ער איז א מורד במלכות, מען האט אים גע'פסק'נט מורד במלכות, אבער עס איז געווען עפעס אינעווענדיג. סאו, אונז גיימיר ענדיגן עס. אונזער מח איז זייער זייער א קאמפליצירטע כלה, זייער א קאמפליצירטע קאמפיוטער, ער איז דא אונז צו אפהיטן, אונז צו פראטעקטן, אונז צו האלטן סעיף, ווען ער זאגט אונז אז כ'זאל זיין צוקריגט מיט יענעם האט ער א סיבה דערפאר, ווען ער זאגט אונז האב מורא פון דעם ער האט א סיבה, אבער נישט אלעמאל איז ער גערעכט, און אסאך מאל איז די סיבה געווען ווען ער איז געווען א קליין קינד און עס איז נאך נישט געווען די שכל אבער עס האט זיך אריינגעזעצט און דאס איז מיטגעוואקסן אפילו ווען די שכל האט זיך שוין געטוישט. בלייבן דא ממשיך די נעקסטע וואך מענטשן.